Wei yɛ Obi Wan Multimedia, Director Obi. Anansesɛm nie, Director Obi. Ɔse ɔda nsi, Director Obi. Nyankopɔn ɔnhyira wo. Ei! Me ara m'asene mu ma. Ɛnnɛ anɔpa yi deɛ moabɛgyina hanom kwan a mode mo papa me koo pumpuni afa so ni na wei menta mo sika mmoa a momponi na mɛtɛ mo sika de aboa mo na moayɛ yie na memfa me me sika mmɛhwɛ mo ao ei koo pumpuni nti me paa menie deɛ memma yi ɛde abɛyɛ menie me deɛ na menim sɛ mago Merekɔ Hanoa akɔtwa dua de abɛyɛ me poma a poma no se ɔsɛn me tenten. Ɛnnɛ, mɛse me sekan ano na mede atwitwa poma no so ma no asa. Mmerɛhu Hanoa nyɛ bɔne biara. Wamma amu wakɔ aba mpo. Ɛmba Adwoa Mpɔnsa na m'agodie bi a ɛwɔ hɔ. Akora no akɔ akɔfa sɛ wɔatɔn de ama ɔba Ankwabea ama ɔde akɔ amanade. Ɛnam saa asɛm yi so na ɛsɛ abusuafoɔ nyinaa no wɔn ne me nka. Ɛma akora no mpo no ɛtwa ne so afiri abusua no mu. Nti mesrɛ wo ɛne deɛ mu sɛ wote ɔba Ankwabea no nka a Wone me nkasa. Na ɔpɛ sika kakra bi ma me na memfa nto hɔ nkɔma abusua no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bo bɛdwo na mesum anim ahotɔ. Sɛ wohu hanom anwummere yi a, mama no atiatia a mede nam no. Nana Kwara. Ɛnyɛ o. Ɛsɛ mehu sɛ m'abusua mu

So wakɔpɛ bosea bi na ɔde rebrɛ me ba no so ntu kwan? Sɛ, Agya, ɛnyɛ asɛmmɔne. Na ɛno, deɛ wo nuabarima no ne wo nuabaa no bɛyɛe no, nokorɛ ni. Enti woaka no saa a, wo deɛ mate. Magye w'ano asi yie, ɛfiri sɛ woyɛ nyansani, woyɛ badwempa. Enti sɛ me ba no frɛ me a, me nso no, me ne no bɛka, na yɛahu na wabɛtua sika no. Nti wo deɛ ka w'akoma to yam mɛnkasa ho why woyɛ nyansafo paa. Meda ase masɛm nyina na maka akyerɛ wo no wonim sɛ dɔm bɛyɛ ɔhare saa na ɔmode ayɛ me ɔda woro ma nti meka ɔma ayɛ ntɛma me why nti mɛsrɛ kwan so so ɛkwan da fam da ase ɛnyɛ baaba yo asɛm biara mu nsɛm Ɔbaeɛ a, sɔre ma me. Mma wei ntete wo ne Nyankopɔn dɔ mu, woate? Gyina wo gyidie mu paa wɔ Awurade mu. Wonim sɛ twerɛsɛm no ama yɛte aseɛ sɛ, nsuro amaneɛ bi a wobɛhu. Na ɔhonam deɛ ɛmu bi bɛgu afi ase, na wasɔ yahwɛ nna du, na deɛ ɔbɛgyina kɔsi awieɛ no, Ɔno na Tweaduampɔn bɛbɔ no nkonim abotiri. Nti mesrɛ wo, ma gye sɛ wo ne wo Nyame dom, woate? Ɔbaa ya. Sɔfo Maame e, na sɛ awaregyaeɛ no deɛ magya awareɛ a, ɛno no ntete me ne Nyame dom. Na Sɔfo Maame, Asɔre yi mu yi, moato nua sɛn? Na nti seesei no, sɛ magyae awareɛ na moatu me asɛn a, ne sɛ ɛdeɛ biom, agorɔ yi mu yi moayi me mu. Na afei ɛdeɛ biom. Ɔbaa yɛ a yɛnyi wo mu. Ah! Yɛnyi wo mu. Na bi o, na wobi te asɔre mu na sɛ wotu ne sɛn na wonyi me mu. Tie, asɔre no, wonni mu yie. Yɛwo wo too mu. Ɛna wo a wonim sɛ awaregyaeɛ deɛ, ɛne Nyame asɛm bɔ abira. Wonim dada. Ɛma akoe maama a, wo na wokyerɛkyerɛ. Wonim sɛ awaregyae yɛ deɛ ɛnyɛ, deɛ Nyame aka abɔ mu no, ɛsɛ sɛ obiara tete mu. Sɔfo Maame ɛ, hwɛ, obi bɛ preachi wɔ ha, metie ne preaching no na ɛtɔ m'akoma so. Mɛkɔ akɔbɔ asu wɔ wɔn asɔre na makɔ hɔ bi. Na yɛ sɛ deɛ moayɛ me nsɔfo maame asɛm a wɔbɛtena wo ka anka wo dan yɛ o na sɛ kaa wo dan a me ne bɛrima bere sen na sɛ bɛrima de me fa kwan yɛn te sɛɛ so a mogyina hɔ sɛ magya awareɛ nti moatumi asɛe oh ɔbaeɛ yesu koraa kaa bi wɔse mm. honam wei ɛyɛ sene ntoma A, nti kookoo no, ɛsom bo kyɛn wo wura anaa? Anaasɛ wo nkwa? Sɔfo maame, na ɛnum sɛ awadeɛ nkɔ soro a? Mennim. Wonim paa? Mennim. Ah, yoo. Wo nso wonim. Yoo. Nanso so ɛnsɛ saa? Deɛ asi no, ɛyɛ ewiase nsɛm. Ɛnyɛ adwamammɔ na barima yi kɔbɔeɛ. Asaase kookoo no wakɔtɔn. He, wɔbaeɛ a, te aseɛ ma me, woate? Yoo. Na barima no ne ne nka mmom, na saa pagya.

Abɛtsena ha ekotokoto Bible mu eyi. Bɛrima de me afa kwan a ɛnte sɛɛ so. Wɔbɛgya na wo a ɔyɛ sɔfo maame no sɛ wo na yɛde wei di iwu a, ka abɛsɔre abɛtena ha bɛbiebie w'anum. Anka wo dan, ɛka wo dan deɛ a, ha. Mfunini, Akwara. Yɛ a nananom. Ɛdɛn na ɛde wo bɛpue ha? Yoo, nananom, mebaa hanom a menkura ne bɔne bio. Mereba abɛda mo ase sɛ moagyina m'akyi akyigyina pa ma mewɔ faase sɛ akɔdeɛ. n'akwantuo mu nsɛm no, O! Mate dɛ ma wɔafrɛ me abɔ me amaneɛ sɛ ɛnnɛ wakɔ akɔdu amɔnɔne asomdwoeɛ mu. Enti Nana, menyɛ boniayɛ, na meremfa mo nnaaseɛ nso nni da, ɛfiri sɛ sɛ obi yɛ bi ma wo na wankae a, nnipa no ɔrennya ahoɔden nsa mfa nyɛ bio mma wo. Nananom, enti monhu m'anim wɔ hanom sei a, ɛyɛ nnaaseɛ na mede brɛ mo. Nananom, meda mo ase, meda mo ase, mesan da mo ase bio. Pumpuni, yɛanka ankyerɛ wo sɛ, sɛ wotwe bɛn yɛn a, yɛn nso yɛbɛtwe abɛn wo? Pumpuni, yɛanka ankyerɛ wo sɛ, sɛ woma yɛn aduane di a, yɛn nso yɛbɛma woadi yie? Pumpuni, yɛanka ankyerɛ wo sɛ, yɛn na yɛtwa sika so? Afei ne m'adeɛ. Na sɛ wotwe bɛn yɛn a, yɛbɛma wo sika. Afei na magye mo adi. Wompene. Nana. Yɛanka nkyerɛɛ wo sɛ gye yɛn di anaa? Na sɛ wogye yɛn di a, yɛbɛhyɛ wo ne wo fiefo animuonyam. Nana, afei deɛ mede me koma ne me biribiara adi mo akyi, efisɛ mahu sɛ ampa mowɔ tumi a mobɛtumi de agyina m'akyi akyigyina pa.

wakye o ɛdeɛ na ɔyi wɔ hɔ mmerewa de afekyere afekyere sɛ afei na wɔkɔ faafa ha sene wɔse kyenkyerɛ nkyɛ saa mmerɛ wɔtu ne trank mu no bɔga yere ɛwura de mede na m'ani nna koraa o sɛ sɛ menni gyidie saa ɛyɛ na ɔmmɛ no deɛ nkɔbɔ yɛ adwe adwe mu ba yɛ sɛ wonya hwee mu ɔyɛ o

awiei deɛ wabisa bi kwan so berɛ bɛ mpanyinfoɔ se ɛyɛ bɔne kura yɛ kura mu mhm. ɛdeɛ yɛ mbra ha bɛɛ na ano yɛ na ɔne sɛ ankɔ bea ɛtia ne na akyi kakra mesi me da kora me no ntumi mpo ne bi nti agya me wɔ fie yɛ yɛ adeɛ na agya mehwɛ a me fon kasa agya me nkɔmfa nkɔyɛ asɛ me deɛ menka bi nhyɛ mu sɛ Mankɔbea bɛtumi afrɛ saa mmerɛ tia no. Deɛ mekɔhwɛ a ɔno ara na agya waa wonim ɔdɔ asɛm. Mede ahopeprɛ agya mete ɔdɔ nka akyɛ fon so. Agya ɛdidi nkɔmmɔ biara. Tumi ana mede kɔtoo madamfo yi so dɛ ɔyɛ adamfo pa. Kɔka kyerɛ Agye wo asɛ mesrɛ no. Sɛ Ankwabea atumi afɛ ne ne ma te ne nka deɛ a, anigyeɛ aba fie. Sɛ wobɔ ne maame amaneɛ. Ankwabea afrɛ wo. Me ba Ankwabea afrɛ wo. Ei! Ɛneɛ sɛ wei deɛ wama ne yɛn. Ee, Ghanafoɔ maamefoɔ deɛ ɛyɛ nna mogya ma adeɛ. Na ɛnya ma adeɛ sɛn. Nti wase sɛn? biribiara bɛyɛ fine nti woso woanyɛ dɛn asew wama ne yɛ o wama ne yɛn asew wo anaa me asew wama ne me ne wo wama ne yɛn wama ne yɛ sɛn adwa nim asɛm ka so wɔfrɛ wɔ kɛkɛ Nipa no wɔfrɛ no no kasa wa ɔsɛ wama no wɔfrɛ no o ɛno da paa frɛ no ɔfrɛ no. Ei a mebɛyɛ kɔ aburokyire mente ne nka mekɔ pɛ besia ne ade ade maa mebɛyɛ ɔkɔduru aburokyire a mente ne nka na nnɛ nyame adahoroma wafrɛ a wosɛ wama no yɛn Ah mɛnkasa ka asɛm foforɔ bi na me firi. Asewa bia na me se wante ne yie na se bosom anim yɛ kɔ ne mprensa me se wo ba nkɔ bia wa ma ne wo na ka mpɛ se wa ma ne me adwoa mponsa. Adɛn nti aha me sɛ ɛsɛ wo koraa me busu asɛm sɛ deɛn nti na me a ma wo me ba bosome nkono atete no baabi a waduru yi Na mapɛ besia Nyame ayɛ ma dom ama me bɛyɛ akɔduru aburokyire na wɔɔfrɛ na wo na ɛsɛ ɔfrɛ wo na me a me woo no no wɔgyaa me si hɔ mente nneɛma bi ase eti sɛ wo nim a me ba no ma no fa me deɛ ma me na na me kɔde wɔ bi ka wɔ ha koraa me pɛ bi na me de akɔ dua eti wade ka nyina aa me kaa sɛ me ba no wɔ aburokyire ɔde sika bɛ ba na me de abrɛ no eti ayɛ papa yɛ na fama asɛ ebia no wante ne yie me kyerɛ sɛ ankɔ bea. W'amane wo. Kampa sɛ w'amane me. Sɛ mekan wo da no a wobɛsii ha no, na ayɛ w'anim huhu biribi bi na mu sɛ yɛsɛ adwene bɔne wɔ tirim. Wobɛma wo mma si adwene na wɔde mma no akɔ baabi. Na wɔde mma no akɔ aduro so na wɔakɔkyinkyim me ba no adwene. Ɛna me ba no adwene afiri me so. Ɛne da pɛɛ. Yɛsrɛ wo, Adaworoma, deɛ wokeka nyinaa deɛ mɛfa no sɛ ɛyɛ menopause. Ɛdeɛ menopause deɛ ɛkyem wa, mo werɛ tumi fi nneɛma bebree bi. Maapɔn so. Enti wo deɛ mesrɛ wo, yɛyɛ Kristofoɔ mma, yɛntumi mfa nnipa nkɔ aduro so. Na even baabi a aduro wɔ koraa, eh, me agya wɔ amteɛ, menim. Ayɛ wei koraa, ɔnim. Me koraa na ɛyɛ a mepie, me, mekyerɛkyerɛ no nneɛma bi. Yɛmfa obiara nkɔ aduro so. Wahu? Na nipa no afrɛ no sɛ wamane a, nokorɛ na yɛreka akyerɛ woɔ. Wamma a, mesusu ɛmma pressure mfa wo. Ababaawa, ma menka nkyerɛ wo. Wontumi nkɔ aduro so ɔn. Ɛda na ɔbɛtena hɔ me maa biribi so ɛna ho ahoni na yɛasɔre fie. Ɔbɛtena hɔ yɛ yɛ pagyapagya ne nsa de sika no kɔɔ soro na yɛasɔre fie. Sika no koraa me anam de maa me ba no so wɔmfɛ ma wo nyɛ wo na akɔpɛ bɛsia. Anyanyabiɛ na woretena ha. Aha yi a ɔkae o, ɛrebɛka akyerɛ me m'adwoa mpɔnsa sɛ, ɛne me me yɔnko agyeewa sɛ, wo na wosane w'abosuom anaa wode wo ti pempemyɛ wɔ kurom akɔpɛ abosea ɛma aba de kɔɔ. Fa nyɛ asɛ menopause. Fa no sɛ menopause. Hwan pɔɔso? Mo ne hwan ɛna ne hwan pɔɔso? Mese mo de me ba no akɔdu wo woyɛ bayifo. Enti mode dam a wobɛtena wo kyinkyin w'ani ase dɛfɛdɛfɛ w'ani ase na medwene me adwene sɛ mm akwadaa wɔ ma ababaawa yi ne me ba no ɛnyɛ ni mɛhwɛ me asew me ma dwoa mpɔnsa baabi de hyɛ me mede me ti aduadua mu apempem awurawura mu akɔpɛ sika twitwiritwie. de abrɛ wo sɛ fa nkɔ bea fa no kɔ no, ɛnnɛ wote hɔ ka kyerɛ me me sɛ wo na wode wo ti adu awura mu ɔ. Ɛmfa nyɛ asɛm, menopause. Hwɛ, meka kyerɛ wo, baabi a ɔde me ba no kɔeɛ no, ade ko a ɔde kɔhyɛɛ me ba no anim ama me ba no adwene afiri me so no, ɛnnɛ kɔyi no firi hɔ na memfa me ba. Me ne wo nni hwee ka bio. Ɛyɛ me Adwoa Mponsa. Ɛyɛ wo Adwoa Mponsa na me ne wo kasa. Wogyegye me mɛhwe w'asetoro. W'anim sɛ mante adeɛ akyɛ so. Ɛyɛ nyini nyini na ayɛ no saa no. Na nyɛ ɔno na ɛtena ha gye too mu na ɔbɛka na ɔyɛ sɛ ɔka sɛ nsisi so. Sɛ ma mekɔgye bosea mekɔgye bosea na ɔno wagye bosea hundred cedis koraa da. Adwoa biribi yɛ afa m'ase nyɛ nyini o. W'akoma to yɛ hɛɛt tie bɛɛma no ɛna waba na wɔka saa asɛm wei deɛ a Ɛna me agyewa mɛ woso me ho. Na na pa maame deɛ saa aberewa. Hmm ne deɛ waa mpaa na wanya gyidie sei. Me se ka wakoma to yam la. Ɛyɛ menopause menopause na akye no na ɔkeka deɛ ɔpɛ. Adwoa wei deɛ me tirim nte ho. Hɛ sɔre me yɛnko ka wakoma to biribiara nni hɔ nom a ɛbɛsi ei. Na yɛ wo yɛ mo yɛ na mo gye amadeɛ mo yɛ na mo gye amadeɛ yɛ sa ne kwaa ho ɛda fam a deɛ afa abepa ho awe.

Yɛate sɛ wo ne Forgive nso reyɛ deɛ awarefoɔ yɛ wɔ berɛ a monwareeɛ. Te deɛn na wo ho asɛm ka no sɛn? Ka mu kyerɛ mu kyerɛ me. Ɛne me wo a pɛpɛɛpɛ. Sɔfo me me me Odesi. Wo paa George. Sɔfo ntumi nyɛ saa da. Ɔte mbrɛ tsetseetse na oh sɛ akɔdɛ kɔ bronyi no kurom bese dɛ.

Anigyeɛ. Sɛ ɛnɛ ne da adi kan a woteeɛ ne ne wɔ nsuo mu hɔ. Maame daabi o. Da bia a mɛkɔ nsuo mu hɔ pii a mete saa ne no. Wokɔ na sɛ wote ne no a, bu nkotodwe na ka sɛ mepaakyɛw ayɛ a so wotie o. Mekɔmfoɔ. So mede me nsɛm hyɛ w'ano. Kɔ Naaman ahemfie hɔ. Me wura hene, ɛsɛ sɛ mebɛka nkyerɛ wo sɛ, Monhwɛ na wo ne wo man, obiara annom dubaa mu nsuo. Hwan na ɛfata o, hwan na ɛfata o, hwan na ɛfata? Mfumata, wakɔsa wɔ hene yere ne yareɛ. Dɛm akyiri a yɛabɔ no no, onipa biara ne wiase mu bɛtumi asa ne yareɛ. Ɛnka ntomafunu mata. Ɛmfɔ. Me kunu de me ne me ba yi afa kwan bi so a ayɛ me ya. Mommɛfa ɔba bɔne ne ne ba bɔne nkɔto afiase. Mepɛ sɛ metua ne so ka. Hwan na ɛfata o, hwan na ɛfata o, hwan na ɛfata? Meremfa me papa bɔne nkyɛ no da. Esum yei, Maame. Wo ba no, ɔfiri ase tete a, mama da bɛn? Ɛnkyɛɛ koraa. Na mosusu sɛ, Ɛdeɛn na memfa nyɛ okunu? Nkono, fa yareɛ a ɛnni aduro bɔ ne toɔ ma me. Ɔyɛ ɔduyefoɔ tete nhamaama. Na abranteɛ no aben papapapapa.